Чӑваш патшалӑх университечӗн студенчӗсем ҫулри районӗнче ӗҫсене сӑваплӑ ҫула тухаҫҫӗ. Йӑхташӑмӑрсем хӑйсем ятне чапа кӑларнӑ вырӑнсене ҫитсе пуҫӗсене таяҫҫӗ. Кӑҫалхи ҫул ҫӳрев Тутарстан Республикипе Самар тата Ставрополь облаҫӗсем витӗр выртрӗ.
Пӗрремӗш курнӑҫи Тутарстанри чӑваш Шмайлӗ ялӗнче. Су ҫӳреве тухнӑ ушкӑнӑн така пусса Каҫхине ялти культура керменӗнче пӗр-пӗринпе тӗплӗнрех паллашнӑ хыҫҫӑн ваттисен асӑнса ҫӳрепе ларса ҫиес шухӑш пур. Тутарстанра икӗ тӗрлӗ чӑваш пурӑнать. Чӑваш Майнӑ ялӗнчисем асаттесен йӑли-йӗркине чӑнах та манса пынине пытармаҫҫӗ. Ҫавӑнпа аякран килнисем ҫине вӗсем шанчӑкпа пӑхаҫҫӗ. Хӑнасем ҫак самантра калакан кашни сӑмах, кашни юрӑ-ташӑ, вӗсен чӗрисем ҫине сӗрекен ҫу пекех. Шупашкартисене вара кунта хӑйсен авалхи тымарне шыраса тупнӑн туйӑнни хавхалантарать. Ӳкерместӗп нихӑҫан та чӑвашсен ятне. Ҫитсе куртӑмӑр кӑҫал та несӗлсем патне. Ман эсессӗн пӑлхав ҫӗрӗ юлнӑ, вӑл пӗтмен. Ҫӗрпин, терӗ ҫӗрпин юрӗ, хам кӑна илтмен.
Нумаях пулмасть йӗркеленнӗ Шуҫӑм ансамбльте республика тулашӗнче пӗрремӗш хут, ҫавӑнпа та аякри тӑвансем умӗнче ята ярас килмест, чи хитре юрӑсем, чи ӑста ташӑсем вӗсем валли. Малтан хыталӑ ҫупса кайран пӗрле пухӑнса шӳрпе ҫинӗ чухне те чӑваш майӑн ҫыннисен ҫакна хакламасӑр чунӗсем чӑтаймарӗҫ. Культура енчен, йӑла-йӗрке енчен ӗлӗкхи, авалхи йӑласене эпир манса пӗтнӗ. Пире вӗренме йывӑртарах. Паянхи кун эсӗ пире ҫавӑн тӗрлӗ пысӑк йӑла-йӗркесене кӑтартса парса хамӑрӑн чӑваш халӑхӗн пуянлӑхне тепӗр хут ҫирӗплетсе патӑр. Куҫ умӗнчи авалхи Атӑлҫи Пӑлхар тӑрӑхӗ, хальхи Тутарстан, ял хыҫҫӑн ял, хула хыҫҫӑн хула, малтан Сӑвар, унтан Кӳлер, ҫанталӑк сивӗ тӑни те, тепӗр чух пир ӳплесенче ҫӗр каҫма тивни те ушкӑн кӑмӑлне хуҫаймасть. Авалхи чӑвашсем пекех маттур пуласшӑн вӗсем. Валем ҫӑлкуҫӗ патне ҫитсе чӑваш ятне илесшӗн. Пӗр вунӑ ҫул каялла кӑна-ха ҫак сӑваплӑ вырӑна чӑвашсем кӑна ҫӳренӗ. Вырӑнтисем кӑна мар, Пушкӑрт Республикинчен те килсе пуҫӗсене тайнӑ. Халӗ черетленсе тутарӗсем те, вырӑсӗсем те ҫӳреҫҫӗ. Ҫӑлкуҫӑн сиплӗ те асамлӑ хӑватне ӗненеҫҫӗ. Ун пирки Халап та ҫӳрет. Пӑлхар патшалӑхӗнче пурӑнакан тӑватӑ тӗн ҫынни тупӑшнӑ пулать. Пӗри каланӑ, Ман Турӑ ҫу кунӗнче хӗл тума пултарать тенӗ. Иккӗмӗшӗпе виҫҫӗмӗшӗ татах та пысӑкрах хӑват кӑтартма шантарнӑ. Валем чӑваш вара хӑйӗн туййипе пӗрех сулса ҫапнӑ та ҫав вырӑнтан ҫӑлкуҫ тапса тухнӑ тет. Пӑлхар чӑвашсем чӑнахах вӑйлӑ пулнине истори те ҫирӗплетет. Пӳлер хулине вӗсем тутар-монголсен виҫҫӗр пӳлнӗ ҫарӗнчен хӗрӗх пиллӗккун хӳтӗленӗ, урӑх пӗр халӑх та Чингисхана ун пек хирӗҫ тӑрайман теҫҫӗ. Чӑвашсемпе ҫапӑҫнӑ хыҫҫӑн вӑйсӑрланса юлнӑскер, вӑл урӑх пӗр ҫӗнтерӳ те тӑвайман иккен. Эпир ырри кӑна тытатпӑр санран. Хӑвӑн халӑхна ан пӑрах. Халӑх у сан вӑйсӑрланса пырать. Халӑху ӗҫет, шел пулин те. Халӑхӗ кӑшкӑна ирӗклӗх яманса пырать. Ҫавӑнпа та пире эс каҫар, пире ан пӑрах, хӑват парса пыр пире. Пире сирӗн хӑватӑрсем кирлӗ уйрӑмах ӗлӗкхи, авалхи асаттесен хӑвачӗсем. Тесен пек малашне. Вун виҫӗ ҫул каялла республикӑри ушкӑн кунта пӗрремӗш хут килсен Валем ҫӑлкуҫӗ патӗнче юпа лартса хӑварнӑ. Ҫавӑнтанпа ҫак тӗлте чӑваш ятне хурас йӑла пур. Чылайӑшӗ ҫакӑ хӑйне ҫӗнӗ вӑй-хал, хавхалану кӳнине тӳрех туйса илет. Ку хутӗнче ҫулҫӳреве тухнисене Арӑслан, Селиме, Юман, Салампи ятсем килӗшрӗҫ. Чӑнах та пытарӑнччен Артемьев ытлашши шутласа кайманччӗ чӑваш чӗлхи ҫинчен, тӑван халӑх ҫинчен. Кунта килни мана питӗ пысӑк ҫӗнӗ шанӑҫ пачӗ. Халь мана чӑнах та чӑваш чӗлхишӗн тӑрӑшас килет. Пӗтӗм вӑйран халӗ парӑнатӑп ҫак тӑван чӗлхене.
Чӑваш Ен кӑларӑм валли Олег Прокопьев тата Вячеслав Свинцов оператор.